Helo bawb, fy enw i yw Jess, a dwi'n gweithio i Wobr Dŷ Cyffredin. Mae'r fideo yma yn trafod popeth am Wobr Dŷ Cyffredin, neu DYFI, a sut gallwch chi gymryd rhan. DV yw gwobr mwyaf blaenllaw y byd sy'n dathlu cyflawniad pobl ifanc. Mae'n ymwneud â herio'ch hun, cael hwyl, a datblygu pethau fel gweithio mewn tîm, hyder, a datrys problemau, a fydd yn eich helpu i ragori yn eich addysg a'ch gyrfa yn y dyfodol. Mae'r DV yn agored i bawb, efallai bod chi eisioes wedi cwblhau eich gwobr efydd ac yn barod am eich her nesaf. Neu efallai mai wobr arian yw'r ffordd orau i chi gychwyn eich taith di-a-fi. Beth bynnag fo'ch man cychwyn, rwy'n addo bydd eich gwobr arian yn antur o hanner. Mae'r di-a-fi eisioes wedi helpu miliynau o bobl ifanc i ddisgleirio, eich tro chi yw hi nawr. Dewch i ni glywed mwy gan rywun sydd wedi bod ar y daith. Hey, I'm Elle, and you lot sat there are basically me a couple of years ago.

a gall daith, ond chi sy'n penderfynu sut a phryd rydych yn ei gwneud. Un o'r pethau gorau am wneud eich DAV yw eich bod chi'n creu eich rhaglen unigryw eich hun trwy ddewis pa weithgareddau rydych chi yn ei wneud. Mae rhan fwyaf o weithgareddau yn cyfri tuag at eich DAV ac mae yna lawer o bethau y gallwch chi gwneud o'ch cartref. Efallai bod chi eisioes yn gwneud gweithgareddau a fyddai'n cyfri tuag at eich adrannau. Neu fe allech chi ddefnyddio eich DAV fel cyfle i roi cynnig ar rhywbeth newydd. Bydd yn cymryd chwe mis i chi gwblhau eich adran gwirfoddoli. Ar gyfer yr adrannau corfforol a sgiliau, dewiswch un adran i'w gwneud am chwe mis, a byddwch chi'n gwneud y llall am dri mis. Bydd angen i chi wneud y gweithgareddau rydych wedi eu dewis am un awr bob wythnos yn ystod y cyfnod hwnnw. Chi sy'n dewis p'un ai i wneud yr adran gorfforol neu sgiliau amheuach, beth am ddewis yr un y credwch y byddwch yn ei fwynhau mwyaf? Os ydych yn cychwyn ar y lefel arian heb wneud y lefel efydd, byddwch angen gwneud chwe mis ychwanegol yn un o'r adrannau hirach, a bydd yn cymryd deuddeg mis i gyd. Peidiwch â phoeni, os ydych wedi cwblhau adrannau gwirfoddoli corfforol a sgiliau a'ch gwobr efydd, ond bod y sefyllfa presennol wedi eich rhwystro rhag gwneud eich alldaith eto, nid ydych angen cwblhau'r chwe mis ychwanegol yn ystod eich gwobr arian. Ar gyfer pob un o'ch adrannau, byddwch chi'n gosod nodau ar gyfer yr hyn rydych am ei gyflawni, a byddwch chi'n gofyn i rywun fod yn aseswr i chi. Byddwch chi'n dangos tystiolaeth o'ch cynnydd iddyn nhw, ac yn gofyn iddyn nhw ysgrifennu adroddiad ar y diwedd. Os ydych eisoes wedi gwneud eich gwobrwyd efydd, gallwch ddewis i barhau gyda'r un gweithgareddau er mwyn gwneud cynnydd pellach arnynt, neu gallwch wneud rhywbeth cwbl wahanol. Cofiwch, gallwch chi ddechrau'r tair adran ar yr un pryd os ydych yn dymuno gwneud hynny. Gadewch i ni edrych ar bob adran yn fwy manwl. Yr adran Gwirfoddoli yw eich cyfle chi i wneud gwahaniaeth. Efallai bod gennych ddiddordeb mewn anifeiliaid, neu fynd i'r afael â newid hinsawdd. Neu efallai bod chi eisiau codi arian at achos sy'n golygu llawer i chi, o hyfforddi tîm pêl-droed lleol, i gasglu rhoddion ar gyfer banc bwyd, neu ddechrau ymgyrch. Ar gyfer fy chadran gwirfoddoli, byddwch yn rhoi o'ch amser i helpu eraill a newid pethau er gwell. Mae gwirfoddoli'n rhoi llawer o foddhad, yn gwella eich hyder a'ch annibyniaeth, a gall rhoi cyfle i chi brofi byd gwaith hefyd. Gallwch ddewis o lawer o wahanol weithgareddau ar gyfer eich adran gwirfoddoli, gan gynnwys llawer a gallwch eu gwneud o bell neu o'ch cartref. Mae gwirfoddoli o bell yn rhoi cymaint o foddhad â gwirfoddoli yn bersonol. Er enghraifft, fe allech chi dreulio'ch amser yn codi ymwybyddiaeth am achos penodol, neu'n codi arian neu elusen. Fe allech chi ffonio'ch cymydog oedrannus am sgwrs unwaith yr wythnos. Neu fe allech chi gyfrannu at brosiectau ymchwil sy'n cael eu pweru gan bobl, fel cyffi pengwiniaid ar gam y ddau mewn rhanbarthau anghysbell. Ymlaen nawr i'r adran gorfforol, mae'r adran hon yn ymwneud â gwella ffitrwydd a iechyd. Fe allech chi roi cynnig ar rywbeth hollol wahanol, neu ganolbwyntio ar rywbeth rydych chi eisioes yn ei wneud, cyn belled â'i fod yn gwella'ch iechyd a'ch ffitrwydd ac yn gwneud i chi symud o yoga i fynd i'r gampfa. Sgleddyddio i dennis cadw fy olwyn. Gall bron unrhyw weithgaredd, dawns, chwaraeon neu ffitrwydd, gyfri. A gall gwneud mwy o weithgaredd corfforol rhoi hwb i'ch iechyd meddwl hefyd. Eto, mae yna nifer o weithgareddau gwahanol i ddewis o'u plith yn yr adran hon, gan gynnwys llawer y gallwch chi gwneud yn y cartref. Os ydych chi'n gwneud gweithgaredd gartref, gallwch ddefnyddio apiau ffitrwydd i ddilyn eich cynnydd, a'u defnyddio fel tystiolaeth ar gyfer eich adran. Gallwch ymuno â thîm, mynd i ddosbarth, neu wneud ymarfer corff ar eich pen eich hun, eich dewis chi yw hi. Mae'r adran Sgiliau yn ymwneud â gwella sgiliau mewn rhywbeth y mae gennych ddiddordeb gwirioneddol ynddo, gan roi'r hyder a'r gallu i chi ei ddefnyddio nawr ac yn ddiweddarach mewn bywyd. Gallwch ddarganfod rhywbeth newydd, neu wella eich sgiliau mewn rhywbeth rydych eisioes yn ei wneud. Os oes gennych ddiddordeb mewn maes penodol, gallai hwn fod yn gyfle perffaith i gymryd rhan. Er enghraifft, os ydych chi'n teimlo'n angerddol yn ffotograffiaeth, fe allech chi ei wneud fel eich sgil ac yna arddangos yr hyn rydych chi wedi'i dysgu mewn ceisiadau neu gyfweliadau yn y dyfodol. Bydd dysgu sgil newydd yn gwella eich hyder ac yn dangos eich bod yn ymroddedig, brwdfrydig ac yn gallu derbyn her. Mae yna ystod eang o weithgareddau i ddewis o'u plith ar gyfer yr adran Sgiliau, o goginio i ddysgu iaith, neu y ffefryn, felly defnyddiwch eich dychymyg. Mae llawer fy sgiliau ar gael trwy gyrsiau ar-lein ac yn rhad ac am ddim. Yn yr adran alldaith, byddwch yn treulio tri diwrnod a dwy noson oddi cartre. Fel rhan o dîm bach o rhwng pedwar a saith o bobl, byddwch chi'n cynllunio'ch nod a'ch llwybr ac yn gwneud rhywfaint o hyfforddiant i sicrhau eich bod chi'n barod ac yn gwybod beth rydych yn ei wneud. Mae llawer o alldeithiau ar droed. ond does dim rhaid iddyn nhw fod. Gellid gwneud alldeithiau ar feic, canŵ, caiac, cadydd olwyn, cwch hwylio, neu hyd yn oed ar gefn ceffyl. Bydd eich alldaith yn gwella eich sgiliau gwytnwch, cyfathrebu, gwaith tîm ac arweinyddiaeth, ond yn bwysicaf oll, bydd yn hwyl. Byddwch yn dychwelyd adref gyda bag llawn o ddillad i'w golchi, a phrofiad y byddwch yn ei gofio am byth. Ni fydd argyfwng Covid 19 yn eich rhwystro rhag cael profiad du-a-fu llawn. A dweud y gwir, gall y Deifi eich helpu i ymgenefino â fy normal newydd, ehangu eich cyfwelion, a rhoi sgiliau a phrofiadau i chi a all agor drysau yn y dyfodol. Bydd yn eich helpu i ddatblygu gwytnwch a chefnogi eich lles meddyliol a chorfforol. Rydych chi'n cael dewis eich gweithgareddau eich hun, felly gallwch chi ddewis rhai sy'n hawdd eu gwneud yn ddiogel wrth gadw pellter cymdeithasol, neu rhai y gallwch eu gwneud gartref. Mae yna lwyth o opsiynau i ddewis ohonynt, a bydd gwneud gweithgareddau o bell neu o gartref yn rhoi'r un buddion i chi. Mae yna ffyrdd hyblyg i gynnal lasteithiau hefyd, felly, pan mae'n ddiogel i wneud hynny a phan mae canllawiau'r Llywodraeth yn caniatáu, gallwch wneud eich alldaith, gyda'r holl fuddion ac atgofion y byddwch yn eu cael ar unrhyw adeg arall. Os ydych yn disgwyl i wneud eich alldaith efydd, Rydym wedi cyflwyno hyblygrwydd dros dro, sy'n golygu y gall eich alldaith ymarfer arian gyfri fel eich alldaith cymhwyso efydd. Felly, does dim byd yn eich rhwystro rhag cofrestru ar gyfer eich gwobr arian. A bydd unrhyw un sy'n dechrau ei raglen DAV y flwyddyn academaidd hon ac sy'n mynd ymlaen i gwblhau ei adrannau gwirfoddoli, corfforol a sgiliau yn cael tystysgrif cyflawniad DAV. Bydd y tystysgrif yn cydnabod eich ymdrechion ymdrechion a'ch cyflawniadau anhygoel, hyd yn oed os yw cadw pellter cymdeithasol, amgylchiadau personol, neu heriau eraill yn golygu nad yw'n bosib i chi wneud alldaith eto. Gallwch ddefnyddio'ch tystysgrif cyflawniad i ddangos eich bod yn ymroddedig gan eich bod yn dyfalbarhau gyda'ch gweithgareddau yn ystod amser anodd. Pan fyddwch yn cofrestru i wneud eich DV, byddwch yn cael cyfri ar ein system ar-lein eDV. Bydd gennych gyfri eDV os ydych eisioes wedi gwneud eich gwobr efydd. Bydd eich gwobr arian yn cael ei ychwanegu i'r cyfri gan eich arweinydd. Ar eich cyfri eDV, gallwch greu eich rhaglen DV eich hun, lanlwytho tystiolaeth o'r gweithgareddau rydych chi wedi bod yn ei gwneud, a chofnodi eich cynnydd. Bydd adroddiadau eich aseswr yn cael eu hychwanegu i'ch cyfri i ddangos eich bod chi wedi cwblhau eich adrannau. Gallwch ddefnyddio EDV ar gyfrifiadur neu liniadur, neu ar eich ffôn trwy ddefnyddio'r ap DRV. Pam gwneud eich DRV? Mae yna lwyth o resymau i gymryd rhan, gan gynnwys cymryd yr amser i fuddsoddi yn eich iechyd corfforol a meddyliol eich hun, yn ogystal â datblygu sgiliau trosglwyddadwy y bydd cyflogwyr y dyfodol eisiau eu gweld, fel hyder a gwytnwch. Byddwch hefyd yn gwneud ffrindiau newydd ac yn cael llawer o hwyl. Beth sy'n digwydd nesaf? Meddyliwch am y gwahanol weithgareddau yr hoffech eu gwneud ar gyfer y gwahanol adrannau. Os oes gennych ddiddordeb mewn dechrau eich DAV, siaradwch â'ch rheolwr neu arweinydd DAV am sut i gofrestru. Dyma'r cyfle. Ewch amdani! Diolch am wrando, a phob lwc i chi gyda'ch Dydd-Fi!